Helo a chroeso i'n ffrwd fyw ni heno. Um, gobeithio bod chi dda ar nos Wener fel hon. Um, croeso hefyd i heini sydd yn dod ato ni ar y recordiad. Um, dwi newydd wneud yr er ffrwd fyw arall yn y Saesneg a na i ddweud chi bod o ddim wedi mynd cweit i plan. So wnaethon ni orfod wneud chydig bach o edrych i fewn i broblemau oedden ni'n gael efo'r sesiwn yna. Um, ac yn y diwedd, nes i allu dangos rhywbeth gwahanol i be o'n i wedi bwriadu gwahanol, uh, bwriadu dangos, a fe rai fi weithio allan beth sydd yn mynd o'i le efo hwn um, wedyn. Ond daliwch efo ni, cos mae gennym ni wybodaeth defnyddiol i chi o ran defnyddio Teams ac Microsoft um, Microsoft Teams efo um, PowerPoint Live Mode. So, uh, dangos sut da chi'n gallu defnyddio y pwer o Teams i wneud um, cyflwyniadau byw. A jyst neu hyn eich bach yn haws i chi'ch hunan o ran kind of, gweithio trwy ddyn nhw. So, na i rannu sgrin efo chi. A wedyn, ww, mae'n rhywbeth newydd ddigwydd yn fyna um, ar y BBC, fel ydych chi'n clywed mae'n siŵr, ar yn ffôn i. Alla i roi hwnna ar silent am rwan, cos mae o'n uh, rhoi fi chydig bach i ffwrdd. Uh, reit, mae gennym ni rhywun sydd wedi hoffi hynna. Uh, reit, so dwi am rannu sgrin efo chi um, yn fan hyn. So, na ni rannu hwnna. Okay. A na i ddangos i chi be o'n i wedi bwriadu dangos i ddechrau fwy. So, yn fan hyn, da chi'n gweld mae gen i fi PowerPoint fi yn gorad yn fan hyn. Ac y bwriad oedd i ddangos i chi sut da ni'n gallu mynd o PowerPoint syth i fewn i Microsoft Teams. A mae yna botwm handi, so fyny fyma yn y top ar y dde, mae gennym ni'r botwm handi yma fyma sy'n dweud Present in Teams, neu cyflwyno o fewn Teams. Ac e, mae hwnna yn gadael i ni fynd syth i fewn i'r um, uh, syth i fewn i'r cyflwyniad o fewn PowerPoint Live yn Teams. So,

So dyna ni, reit. Mae hwn rwan um, yn i fi, so dwi yn mynd i fod yn arddangos hwn yn yr cyfarfod yn fyma. So gan i weld rwan os wneud hwn weithio, uh, fysa fo'n neis iawn os fysa fo. So na i... Reit, oce. Okay. Gwych! So ma' be' o'n i isio dangos i chi yn wreiddiol digwydd bod wedi gweithio erbyn hyn. So reit, dwi'n gwybod ŵan be' oedd y problem oedden ni wedi gael yn yr sesiwn arall um, a na i rannu hwnna ar yr post yn fyna. Ond be' oedd wedi digwydd oedd dwi'n meddwl, o'n i fewn fel un defnyddiwr ar PowerPoint ac o'n i fewn fel defnyddiwr arall ar Microsoft Teams oherwydd y ffordd dwi'n neud y demos 'ma falle. A dwi'n meddwl bod y system jyst wedi ddim deall yn iawn be o'n i'n trio wneud, felly dyna pam bod o'n cael traffaeth yn dangos yr, um, yr gwybodaeth yna. OK, so wnaethoch chi weld yn fyna, hawdd iawn. So be o'n i'n gorfod wneud oedd, os o'n i yn y cyfarfod yn barod, so dwi'n, o'n i'n gorfod clicio ar present in Teams, So presenting Teams, ac mae hwnna wedyn yn agor i fyny syth i fewn i PowerPoint Live, sef yr modd yma, da chi'n gweld yn fan hyn. Ac be mae hwn yn rhoi i fi ydy ffordd hawdd iawn o gweld y slides dwi'n mynd i fod yn cyflwyno, um, mewn ffordd bach yn wahanol i sut mae'r gynulleidfa mynd i weld o. So mae'r gynulleidfa mynd i weld o fel slides ar y sgrin a maen nhw'n mynd i allu dilyn beth ni'n neud. Ond mae'n neud o'n haws i fi, er enghraifft, so dwi'n gallu gweld yn fyma yn y gwylod be sy'n dod nesaf. Uh, dwi'n gallu gweld yn fyma yr nodiadau dwi wedi wneud ar y sgrinau, so bod fi'n gallu darllen neu cymryd y nodiadau a defnyddio nhw fel um, sail i'r cyflwyniad. A wedyn mae gennym fi chydig o um, declynnau hefyd sydd yn mynd i helpu fi yma. So dwi'n gallu newid os dwi eisiau i grid view. So dwi'n gallu gweld be sy'n dod nesaf, neu dwi'n gallu... Fes o'n neud o'n lot haws i neidio er enghraifft i sleid 10 neu 11 neu beth bynnag. Um, a wedyn, os dwi wedyn yn mynd yn ôl i So dwi'n mynd yn ôl i sleid un, dwi'n cael y teclyn a mae gyd yn ôl. A wedyn, be dwi'n gallu gwneud wedyn ydy hefyd, so mae yna, um, dwi'n gallu cuddio y presenter view, so dwi'n gallu just dangos fatha y sleid yn well i fi fy hun. Ond dwi am ddangos y presenter view yn fan hyn, oherwydd dwi eisiau gweld y nodiadau falle. Um, wedyn, Mae hwn yn ofnadwy o ddefnyddiol hefyd os da chi efo cynulleidfa aml iaith. So, da ni yn gallu um, newid y slides yma o ran iaith. So, er enghraifft, mae hwn mewn Saesneg ar hyn o bryd, ond os dwi'n dewis um, Sbeineg, er enghraifft, so, na ni ddewis Sbeineg, a wneud hwnna wedyn, gobeithio, na ni. So, mae hwnna'n newid y sleid i fi yn automatic, um, mor dda a mae'r um, kind of, uh, cyfieithiadau o fewn y system yn gallu wneud, ond maen nhw yn dda erbyn hyn. Dwi'n siŵr fel chi'n gwybod, maen nhw yn symud ymlaen yn gyflym iawn pa mor dda ydy'r ydy, ydy uh, kind of, uh, cyfieithiadau yma. A mae hyn ar gael mewn chydig ieithoedd, ond yn anffodus ddim yn y Gymraeg ar hyn o bryd. So, um, high contrast, efallai wneud hynna jyst roed, wneud o dipyn bach yn haws i weld, yr slaid yr er enghraifft, ie, yeah, diolch wedi gallu gwneud llawer efo nhw um, yn fyna oherwydd bod hwnna'n fwy graffeg um, ar, yr, ar y slaid yna, ond mae'n bosib mae'r opsiwn yna um, i drio wneud slaid yn fwy gweladwy er enghraifft. Uh, da ni'n gallu defnyddio laser pointer i ddangos i bobl lle da ni, er enghraifft. A wedyn, da ni'n gallu wneud uwcholeuo fel bod ni'n gallu gweld be da ni'n siarad amdano fo falle. Um, ac efo'r nodiadau, os da ni'n cael ein anodd i weld y nodiadau, da ni'n gallu gwneud heina chydig bach yn fwy neu'n llai er enghraifft yn fan yna. So na i jyst gael gwared o hwn yn yna, digon hawdd i wneud hynna. A wedyn, yr pethau eraill jyst i weld yn fan hyn yn yr um, PowerPoint live 'ma ydy, dan ni'n gallu newid y presenter mode so bod fi yym o flaen yr cyflwyniad yma. Rwy'n dweud mae'n camera fi off ar y funud oherwydd dwi'n defnyddio'r camera i wneud y streamio ar yr um, sgrin arall. Felly fe rhaid defnyddio fo, ond fel hyn fyswch chi'n rhoi eich hunan o flaen y camera. Ac hefyd, dwi hefyd yn gallu defnyddio'r opsiwn yma um, i stopio pobl sydd yn y cyfarfod rhag mynd trwy'r sleids ar kind of, gyflymder gwahanol, so bod nhw'n aros ar yr un sleid a dwi arno fo. Um, just rhag ofn bod fi eisiau iddyn nhw ganolbwyntio just ar yr un sleid a dwi'n gweithio nhw ar y pryd. A dyna ni. So mae hwnna wedi gweithio. Um, yn, a, dim fel o'n i'n disgwyl i ddweud y gwir, mae wedi gweithio'n well nag o'n i'n disgwyl ar ôl wneud y profi na falle um, fel o'n i'n dod i fyny at y sesiwn. So dwi'n falch bod o wedi gweithio, bod ni wedi gallu dangos hwnna i chi. So o fewn PowerPoint, So, um, present in Teams, a wedyn wneith hwnna lwytho fo fyny o fewn Teams, fel ydych chi'n gweld, cyn belled bod chi yn y cyfarfod yn barod, a wneith o fynd syth i'r PowerPoint Live mode, lle ydych chi'n gallu defnyddio'r teclyn yma i gyd i wneud eich cyflwyniad. Oce, okay, na i jyst adael chi efo um, er, gwefan fy yma, so os da chi eisiau clywed amdan mwy o bethau sydd wedi mynd yn anghywir, dwch draw i'r wefan, a na ni sôn amdanyn nhw, a na ni e, gobeithio gadwch chi bod sut da ni wedi trwsio nhw. Um, neu yr un arall hefyd ydy, os da chi'n dod draw i'r grŵp Facebook. Um, yn fyna, unwaith eto, os oes yna broblemau gennych chi fel hynna, na ni weithio trwy ddyn efo chi. Um, dwi'n siŵr wneud pobl eraill yn y gymuned hefyd helpu, drwy gweithio trwy hynna.